وݙا کاروباری بݨے، افسر بݨے، جج بݨے، وکیل بݨے۔ ہر والد دی اے خواہش ضرور اے لیکن او اپݨے ٻال کوں ایں قابل کیویں بݨیسی صرف ایں ڳالھ دے اتے ڈسکس کرݨے کہ اپݨے ٻال کوں تساں کیویں خود مختار بݨا سڳدے او۔ ہک کتاب دے وچ میں ہک ریفرنس پڑھدا پیا ہاں ویں کہ او آہدے کہ اساں میاں بیوی ݙوہیں موٹیویشنل سپیکر ہاسے تے ساݙے ٻال کوں بیڈمنٹن کھیݙݨی نئیں آندی۔ اساں اوندے نال ویندے ہاسے۔ اوندے سر تے کھڑ کے ہک پاسوں اگے میݙی ذال کھڑدی ہئی ہک پاسوں میں کھڑدا ہوویں اوکوں آہدے ہاسے ایں مار ایں مار ہݨ بال دا انتظار کر ہݨ تاں جئیں دفعہ جلدی بلا گھما ݙتے یا ریکٹ گھما ݙتے اور او ہر روز غلطیاں توں غلطیاں کریندا ہئی اور اوکوں بیڈمنٹن بالکل نہ ہئی آندی اور ساݙی ݙانٹ ݙپٹ دے نال اوندی سکول دی جیڑھی رپورٹ ہئی او وی بالکل اچھی کون ہئی او آدھے میں ہک جاہ تے پرزنٹیشن ڈتی ہے بالاں دی پرورش دے حوالے نال تے اتھاں ہک بال نے اٹھ کے میکوں آکھے کہ سر کہ اگر تساں میکوں خود مختیار کر ڈیو میڈ تے ٹرسٹ لیول ودھا ڈیو تے میڈے وچ بہتری آ سکدی ہے۔ آدھے میڈی گال ذہن وچ کلک کیتی ہے۔ میں گھر آیا تے میں گھر آ کے اپݨی گھر آلی کوں آکھیا کہ تساں اپݨے پتر کوں فری کر ݙیو اوکوں اوندے حال تے چھوڑ ݙیو اور اوکوں صرف ایہو آکھو کہ توں بیڈمنٹن کھیݙ سڳدیں اور توں اپݨیاں غلطیاں کوں خود سدھار۔ اس توں بعد او لڑکا ڳیا جیڑھے ویلے گراؤنڈ دے وچ اوکوں طنز کرݨ آلا اوکوں ٹیز کرݨ آلا کوئی کون آئی اوکوں رہنمائی ݙیوݨ آلا کوئی کون آئی۔ اوں جݙاں خود تے ڈیپینڈ کیتا ہے اس توں بعد اوں پرفارم کرنا شروع کیتا ہے ٹھیک چھی مہینہ دے بعد او اوں شہر دی بیڈمنٹن ٹیم دا بہترین پلیئر آئی اور ٹھیک ایک سال بعد جس ویلے سکول اچوں رپورٹ آئی ہے تو سکول دی رپورٹ بھی اوں دی پہلے نالوں ففٹی پرسینٹ بہتر آئی سارے پاکستان دا ایک المیہ ہے کہ اتھاں بال کو اگر کھلونا بھی ڈتا وجے تو اوکوں آکھا ویندے خیال کریں بھن نہ سٹیں بھائی اگر تساں اوکوں کھلونا ڈیندے پے وے تساں اوکوں بھن کے ڈے اوکوں وانج کے آکھو کہ یار ایکو جوڑ تاکہ او ذہن لڑاوے اوکو ٹھیک کرے تھڈوں اون دے ذہن دے وچ ایک روب ایک دبدبا پا لیندے وے ایکو بھنے نہ شیر جنگل دے وچ رہ کے اپنے بالاں دی

کہ اوں آخیا ہے کہ اگر تو شیر دا بچہ ہوئیں ہا تو مر ونج مرنا پسند کریں ہا لیکن اندے کولوں ڈرے نہ ہا اے ہے کہ ٹریننگ ہک بال دی تربیت دا لیول کہ شیر اپنے بال دی تربیت کیویں چاہندا ہے کیڑی لیول دی چاہندا ہے کہ ڈر تو پاک ہوئے بالکل میرا بال کہیں شے کول نہ ڈرے اے ہے شیر دا تربیت اور اپنے بالاں دی ایں لیول دی تربیت کریں دے میں ایک تو کو بئی مثال دے ماں کہ ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے جیڑا اچے پہاڑاں تے یا چٹاناں دوتے بچے نہیں جاندہ وہ اپنا گوسلہ کھو اچ بنے دے چھکی جہاتے بنے دے تلو پانی ہوں دے اتھوں انڈے دے جیڑے ویلے بچے ادھے جمدن انہاں کوں اپݨے ٻالاں دی ٹریننگ کرݨ واسطے انہاں کوں اݙݨ دی تربیت ݙیوݨ واسطے کوئی جگہ میسر کوئی نہیں اگر انہاں دا جیڑھا ٻال ہے جیڑھا بچہ ہے او اݙݨ دی کوشش کریسی اور ناکام کوشش کریسی تاں کھوہ دے وچ پاݨی دی غضبناک موت دا سامنا کرݨا پوسی۔

کریسن ڈیلی او اپنڑی پرواز ودھا ڈیسن انہاں کوں ڈیکھ ڈیکھ کے انہاں دے بال موٹیویٹ تھیسن اور اتنے موٹیویٹ تھیسن کہ جیڑے ویلے او فلائی کرنڑ دی کوشش کریسن تے ایویں وٹے آلی کار آ کے بنیرے دے اتے بہہ تھیسن کھوہ دے اتے او کدہیں وی کوئی ابابیل دا بچہ کھوہ دے وچ مرسی کوئناں اور میڈے کولوں اگر پچھا ونجے کہ بال دی تربیت کیسی ہونی چاہیدی ہے تاں میں اپنی رائے یہ ڈیساں کہ اگر بچہ بھاویں غریب دا پوترے بھاویں وہ کسان دا پوترے بھاویں وہ ریڑھی بان دا پوترے بھاویں وہ مزدور دا پوترے اگر بال اپنے پیو جیہا بننا چاہندا ہے یہ سب تو اچھی تربیت ہے اس تو وڈی تربیت نہیں تھی سکدی۔ امید کرینا کہ تے بالاں دی تربیت دے حوالے نال میڈی یہ ویڈیو تو کو ضرور پسند آئی ہو سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ